Awle Zarina kan sawi tur chu Mizote zingah hian ruihhlo ngai hi kan lo va tam em tih hi a ni. Ruihhlo ngai hi te hnawksak zia te kan hria. Ruihhlo ngai te avanga ralchit zia te kan hria khaw lai. Zan lamah phei chuanin hmeichhia te mahni a len ngamna chi pawh a ni lo a, hei mipa te pawh mahni a len ngamna chi pawh a ni lo. Hei a hlawm a ni. Hei khaw lai hi an ti ralṭhi a ni. Dik taka sawi chuan. Khawlai ralṭin na chhan hi kan ngawlh vei te hi Mizo te an ni miau mai a, kan hnampui, kan fa te, kan unau te an ni. Kan mawhphurhna hnuaia awmte an ni hlawm a ni. Amar chu inah pawh cheng tha duh lovin an awm a, khawlaiah an cheng a ni. In atangin an duhtawk an hmu lo a. in atangin an ruihna tur an duh tawk an hmuh loh vangin khawlaiah an vak chhuak a khawlaiah te an cheng thin a ni thenkhat chu an nu leh pa ten in lamah ruihhlo an haw em em a ruihhlo an do em em a an unauten. Inchhungah an leng lo a nih rih lo tih te chu chuvangin pawn lamah an chhuak a, a then te pawh a then te erawh chu ih rih lo zawrh duh vang hrim hrim te pawhin pawna vak chhuak te pawh an awm a ni pawnah rih lo ngai vak chhuak tam tak an awm zanah tih an hria. chuvangin an hnên aṭangin hlâwkna an hmu thei a ni tih an hria a ruihhlo ti ve lo tam tak pawh hian mawt ṭu wheeler nen an deliver zak zak a ni heti hi tam tak an awm a ni. Amaherawh chu hetiang hi kan unaute an ni a, i chhan chhuah hna pawh hi kan mawh phurhna tur a ni. Kan Kohhran memberpui an ni a, kan uaia memberpui te an ni. Chuvangin ih lehlamah chuan engvang nge an awmna chhan, an awmna chhan hi? thui tak thuk tak kan ngaihtuah a ngai a ni a tir hi a ngaih lo ngaihtuah tel bawk kan khawtlang kan inchhung atangin kan inchhungah pa berin nu berin kuhva. Hri len lai, Covid nineteen veih len lai phei kha chuan nu leh pa, kuhva zawng zak zak, mei zil lei tur zawng zak zak buai em em, awm harsa ti em em, Ret zawk na awm chung pawh kal ru zak zak chhuak ru zak zak a kan va tam em tiro u kan tam a ni kuhva neih loh hlau kuhva ei tur neih loh hlau khatinga vak chuk zak. zak kha tam tak an awm a ni. Tin, kuhva lei tura fate tir te, sahdah lei tura fate tir te, dawra tir te, meizel lei tura daw fate tir te tam tak a awm a ni. Meizel hi hmanlai chuan-- Kan pi leh bu te khan zuk chu an lo in zir tir ngei mai amaherawh rawh chu lo nei a ei zawng an ni a school te a la awm lo va sawrkar hnathawh tur a la awm lo va. Khatiang ah khan thosi seh laka lo vah laia thosi vai hmite laka inven nan te chuan an lo hmang ngei mai tangkai takin an lo hmang thin a ni. Khatiang ah khan lo vat thei tawh chin chu mei zilzuk te an lo inzirtir thin. Amah chu tun a ni tawh, hun a inthlak tawh tunah chuan hun hi chak tak maiin a inthlak a, mizo te tan phei chuan a chak leh zul a ni, a rawn inthlak dawrh a ni, mahni lawkah. zawlbuk a ni a zawlbuk hun lai kha chuan a in zirtir tha em em a naupang te kha nu leh pa pui tur ten an in zirtir a nu leh pa te, khawtlang te, puih dan te a inzirtir thin. Zawlbu atangin thlan laih te, lo a kal te, thing put te, thing fawm atang te in a inzirtir thin a ni. Chhungte tan-- an rawn tawngkai chho em em thin a zawl buk kha sikul tha em em a ni amah zu tuna kan zawl buk erawh hi chu vuak buk a ni naupang in zirtirna hmun a ni lo naupang tan kal ngamna a ni lo a ni. Chuvangin, kan zawlbuk hi zawlbuk khawt in hian kan nei a, veng tin in kan nei a, amaherawhchu chu kan zawlbuk ti ve hi chu tuna mi hi chu hmana mi nen khan a in ang tawh lo a ni. Aw chu chu duh tawk hrih ila.

Zing thawh tir phat hian han zu teh. I harh sawng sawng mai ang. I zing mu i rawn thawh vela khan mai zir i chak a, i zu a, i harh sawng sawng a ni. I mutthilh chhuak te a reh a ni. Chumi awmzia chu. Drugs chi khat a ni. Stimulant pakhat a ni. Min ti harh tu pakhat a ni. Drugs hi a zuk ten kan zu a, a in ten an in a, a in chiu ten an in chiu a. tin a hip ten an hip a taksa lak luh dan chi hrang hrang a awm a ni chutiangah chuan meizîal pawh hi a khu hip a ni hip chi a ni drugs chi khat a ni. Vai ramah khuan zuk kal teh u, Kristian meizil zu put put in hmu lo ang, a chhan chu an hria, drugs a ni tih hi an hre chiang lutuk. Kristian i chung si a drugs ti reng, stimulant drugs ti reng si kha Pathian thu zuk hril teh u, min zir zu put put chungin an awih ngai lo vang. Vai rama ram thar kan ti thahnem ngai takin Synod ten hna an thawk a, Synod lo pawhin, UPC pawhin, Salvation pawhin, Baptist pawhin, Kohhran ka sawi loh tam tak te pawhin hma an zuk la a ni, ring lo mite bulah ring turin. Amah chu Mizoramah a rawn kal a, kan lo eisen huam a, khawlaiah chinai a intat fer fur a. Meizil bung i kawr tina a lo awm rem rum a kal pah in tunah chuan in zu tam an tlem tawh a maw rawh chu inchhung ah khan an awm khawm dek dek a khawi hmun ah a maw kha han thu khawm dek dek a Meizil khul u a khawih luih kuh va bawrh sup sup a. Tunlaiah chuan ka lo milo ṭheh ve kan ti lem lo tawh a, mahse mahniin kan phawrh a, kan in in to delh zia lantir nan mahniin kan han phawrh vel a ni, cigarette kan ti cigarette bur a tla rem rum. Kawng sir tinah foreign cigarette Indian cigarette hralhna hmunpui a market tha lutuk a ni Mizoram hi zuk leh hmuam market tha lutuk a ni gutka kan ti khaini kan ti. Gutka market tha ber te zing mi a ni Mizoram hi kuhva sahkhaini market tha ber pawl a ni Mizoramah hian eng zah ngai a rawn lut thin ang tih hi ngaihtuah tham a tling a ni. intih theih nan kan hmang a thiante zingah kan thing pawp pawp a umm kan nu leh pa te atanga kan chhar chhuah a ni kan nu leh pa te atanga kan chhar chhuah. Kan nu leh pa ten an eisen huem heuh huam a, an zuem huam a, khati chung khan i fate kha a aia step sang zawk ruihna kanza den right. Ei chi? Damdawi a te chi enge? Damdawi dawr a lei awlsam chi peptik a, Call aid, hrithlang damdawi mum chi hrang hrang, Cattle spa, eng eng emaw ni, a hming chu sawi vek lo mai ang, in hre nem lutuk palang, kan inzirtirna a ni palang e. taksa tana tha lo hlir mai step sang zawk kai nan kan nu leh pa te hian nu leh pa te hian kan lo ching nasa kan fate hmuh lai in kan ching thin. A va pawi tak em! Tunah hian drugs ti te hi han zawt thin han zawt teh u, eng atangin nge bul aṭang? Meizil kuhva aṭangin bul ṭan an ni tlangpui. peer pressure te kan han ti aw peer pressure kan rualpui ten an tih vang a lo ti ve.

Ku va ei duh lo pawh kha kan za teh tih hmu a. U Itati a hming thar an vuah, Marijuana an ti, Mari an ti, Grass an ti, Dew an ti.

step by step a in ṭan chho a ni muang chang a rawn in ṭan chho a ni amah erawh chu tunlai a heroine te-- Erawh hi chu vawikhat tihna atang nuam ti a ni. Amarawh chu inchiu chu kan hlau vek a tirah hian inchiu hlau lo pakhat mah an awm lo. Naupang laiin sikul an kal a, sikul ah-- TT injection te min pe a, chuti ang ah te chuan kan hlau a ni, kan hlau tlang vek, hlau lo hi a tir ah hian tum ah hian awm lo needle ban a vih mawng tam a vih hlau lo hi tumah hi an awm ngah lo. Naupangte atangin vaccine an vit a an tap ngawih zawih zawih a kan inthlem a khati ang kha a ni a hmawr chu khati kha kha hlau lo tur khan tlem tlem a huaisen na kha. a rawn awm chho a ni a rawn awm chho nasan chu nu leh pa ten meizia kan zuk pek put vang kuhva kan ei sen hem hum vang sahdah kan hum peng pung vang a ni i fate hi e i hmangaih a nih chuan ngawlvei lo tura i duh chuan. Nangmah khan zir rawh. Nangmah khanin ti lo hmasa rawh. Enge kuva te hi e drugs a nih hi. Chemical thil a nih hi. Pan hnah leh kuhva, pan hnah kuhvarah chinai. Sodium inchawhpawlh a chemical reaction i han thial a, a han inchawhpawlh a, a reaction ah chuan i ka i ka chhungah a lo awm a. i han lem a, i harh sawng sawng a ni, hna hi an thawk a taksa a hah a, taksa a hah em em a khian an han hah chawl a, kuva meizial te hian an zui leh a. umm kan harh leh ta zawng zawng tah chuan hnathawh te kan phur leh ta a ni khatiang kha a ni stimulant tho a ni. e dik awlh em em a ni e dik theih a ni e dik hi kan tam lutuk tih hi e ka sawi tirh covid nineteen hun lai khan kuh va tel lo a hrehawm til tuk nu leh pa -- KTP in hmang TKP a in hmang PYD nge UPC thalai te salvation tha lai te hruaitu an hruaitu zia te tam tak an awm a ni tih hi kan hriat ngai a ni a pawimawh lutuk chu-- Chuvangin, ngawl veitna hi khawi atanga inṭan nge tih hi i ngaihtuah ila, ngaihtuah tlang u. Ngawl veina inṭanna hi kan inchhungkhur a lo ni zel a ni. Kan fate pawna an len vang a ni lo. Kan fate pawna an len vang chu tlem te chauh a ni. Fate pawn lehna vanga addiction ngawlveina vei ta tleh hi chu an tam lo. amaherawh chu kan sawi tak ang khan an thian te atanga lo vei chhuak ta te pawh hi an thian te khan an inchhungkhur atanga an chhar chhuah te a ni kuhva. Meizial atanga rawn inṭan a ni school hnaih lutukah te meizial zawrh phal a ni lo amaherawh chu mizote hian kan zawmlo lutuk. Check point check ngai pawn ka hre lo, foreign cigarette kan man tih te hi a ni ringawt mai in ka hria, school hnai lutuk ah te phal a nih lo. India danah chuan zawrh phal a ni lo a mahlah chu mizo te hi kan in hian ngawl ve ni kan hlau lo lutuk a kan kai ta a ni kan thalai tam tak te hian. an thih phah a ni an boral phah teuh tawh a awih awm em em tunah hian mipa te hi an boral hnem tawh lutuk. Generation thenkhat phei chu an claim tawh lutuk mipa hi tunah hian voters nei ah pawh hmeichhia an tam tawh zawk mipa aiin kan thlan mual te hi en ang u mithi te hi-- An kum hi a naupang te te zel a ni tawh Mizo te kum sawmruk dam kai mipa hi chu tlem te a ni tawh hmaan kan tluk ta lo. hmeichhia te hian damrei ta zawk ama erawh chu tunah pawh hmeichhia te hian sahdah te gutka te an ching nasa pumna pum thalo kan tam lutuk. Cancer kan tam lutuk Mizorama Asthma kan tam lutuk TB kan tam lutuk Measle hachhia kan tam lutuk mit tha lo kan tam lutuk Measle khuh ur vanga mit tha lo. Lehkha chhiar hnem vanga mit tha lo chu ni rawh se, taimak vanga mit tha lo chu ni rawh se, thu hran a ni. Industry kan thawh vanga ih kan chuap tha lo te, tumah kan awm lo. Mizoram ah industry a awm chhung lo vai mipa tam an tam tal tuk Mizoram ah te hian ngaihtuah chian a ngai ngaihtuah chian a ngai mahni inchhung atanga bul tan a ngai. I ṭang rual ang u, mahni inchhung aṭangin i ṭan ang u, a lawmawm e i lo ngaithla a, Lal Isua ah chuan i ṭang rual ang u, Lal Isua leh thupekte hi i zawm tlang ang u, chutah chuan. Meizil zu rawh tih awm lo, kuva ei rawh tih awm lo, drugs ti rawh tih a awm lo, chu chu i inzirtir ang u, Lal i chu thu zawm hi i inzirtir ang u, chutah chuan sim rawh tih a ngai lo, sim tum a ngai lo, a thu zawm khan Lal i chu thu kan zawm chuan drugs. zuiin meizil kuhva tunah hian kan thu hril tute zingah nge ngei pawh kuhva la lam hram hram te meizil la zu hram hram te tam an la tam lutuk. Simangai a seven day e mei te kan ti ringawt mai a seven day a ni lo a seven day a ni lo taksa tan a hrisel lo a ni taksa tan a hrisel lo a ni fakawm deuh nisin seven day hi. hemi kawngah nana hi chuan kei presbyterian pawhin ka tluk leh ka tluk lo a si a ni. Ngaihtuah tlâng teh ang u haw u. I tangtlang teng u Lalpa a, kuhva i sim ang u, kuhva hmun te kan siam a hlawk kan ti tan dawn, eng engvang nge a hlawk anga kuhva chu kan ei dawn alawm, ei tur a tam dawn alawm, pan hna hmun te pawh a hlawk dawn alawm kan ti. eitur hisapin ni kan phun mizo te chuan ama erawh chu hnam dang te chuan eng vang nge kuhva an chhin factory ah factory ah thil siam nan eng nge insect killer siam nan te. in secular chi hrang hrang hi chi sawm chuang a siam chuah theih an ti organic farming siam nan te an hmang a ni zawk ina chuvangin i ngaihtuah tlang ang u ho. I ngaihtuah tlang teh ang u, kan Bible in a tih ang khan i ngaihtuah tlang teh ang u. Kan inchhung atang hian ngawl veina hi a chhuak a ni. Ngawl veina hian inchhungah ngawl vei pakhat a awm chuan inchhung a kaw rawk rawk thin. Amaherawh chu kha ngawlh vei kha kan inchhung atanga kan siam chhuah a ni. Black sheep an awm ve hrim hrim thin alawm an ti a teuh lo lutuk chhungkaw khatah black sheep pakhat tal hi chu an awm ve ziah an ti. a teuh lo lutuk an awm miah loh na chhungkua hi e an tam lutuk kan zoram ah hian mi tha mi tha chhungkua hi an tam lutuk an awm ngei ngei thin a ni lo. Amah chu kan meizir te zuk pet put a kuhva te kan ei pet put a sana te kan hum peng pung a gutka te kan ei a fa te hmuh laiin kan ti a an rawn se zir chhuak nu leh pa te thil tih te chhungkua thil tih te an rawn zir chhuak a. Ka mi rawn uar bik kan chhungkuap a enge mi tangkai tur bik thil inzir bik mi bik inzir bik mi bik chhungkua kan awm maithei. Chungte chuan chhungkaw chhungkaw nun dan a rawn zir bing a, tah chuan chungte chuan ruihhlo ah an pakai thin, chhung nu leh pa ten kuhva meizial sahdah an ti. an tih thin kha zu drugs an tih thin kha an rawn hmu a an rawn ti thin a ni chungte chu thenawmte ti ve ngailo te thleng tan hnawk sak an lo tling thin. A pawi em em a ni tih hmuh tuah te an lo tawng thin a ni mizo te phet hi chu thil kan inzir a kan inzir chak em em thil thiam bik kan ni tho kapten elzet sai loh chuan tho phata rau to thei nghal kan ni a ti. Hetiang hnam hi kan hnam ang hi hnam special tumah dang khawvelah hian an awmlo a ti tho pata ral do thei nghal hnam awm thin kha kan ni amarawhchu tunah chuan ani ta lo. puih ngai an tam lutuk tawh tunah hian kan kan police ngai ngei te pawh chhawr tlak loh tam tak an awm hman a nih kha zu vanga thi hi an va tam em hmeithai an va tam ta em kan police chhungkaw zingah pawh hian. An pasalte zu vanga thi an pasalte zu vanga thih vah ral do vanga thi ni lo a zu vanga thi pension la hi a tam zawk an ni pension la zingah pawh hian. Chuvangin kan inchhungkhur atang hian thil tha loh hi a chhuk thin a chu chu nu leh pa te dik lohna atanga thil rawn piang chhuak thin a ni chuvangin nu leh pa te hian kan fimkhur a ngai em em a kan fate ru ih-- an rawn dik ve loh nan chuvangin kan tih tawpna tur atan kan inchhung khur theuh atang hian bul i tan ang u chu chu eh part one a nia nga leh peka kan sawi leh ang a he channel hi khawngaih takin lo subscribe ula. A part two ka rawn ti chhuak leh ang he he a sawitu ngei pawh hi ruihhlo ngai thin a ni a mizoramah pawh a ti rei pawl ka ni ve a ni ti ai ti rei chu mi pahnih chiah an awm. tunah hian ruihhlu ngaih hi ka vei em em a ka rawn sawi zel ang chu chu tun tum chu part one a nih chu aww part two . I lo langa i lo ngaihchana i lo chhih i lo ngaihthlak ngei theiin tur atan part two rawmbutsaih leh a ni dawn a i lo subscribe ngei ngei la ih a button kha lo click la a bell kha tah chuan ih part --